Jiena John J. Borg, kuratur anzjan tas sezzjoni tal-Istorja Naturali fiħdan Heritage Malta. Illum ħanitkellmu ftit dwar eżemplar li jinstab fil-kollezzjoni nazzjonali li għandu interess partikolari kemm għalija, però aktar u iktar għall-poplu Malti. Dan huwa xeda tal-junfant. B'darsa imwaħħla miegħu. Il-junfant li kien jgħix fi żmien is-silġ. Dan l-eżemplar ma' oħrajn bħalu kien instab minn Annetto Caruana fl-1857 minn ta' Kandja. Caruana kien ipprepara din il-kollezzjoni fuq bċejjeċ tal-injam u kienet għal wiri fil-Gabinetto delle Curiosità ġewwa l-Biblioteka il-Belt. Din il-kollezzjoni, flimkien ma' dik ta' Andrew Leet Adams, kienet maħsuba li ntilfet fit-Tieni Gwerra, u għal numru ta' snin ħadd ma kien jaf x'sar minnha. Però, waqt eżerċizzju ta' tindif fil-kmamar t'isfel tal-Mużew tal-Istorja Naturali ġewwa l-Imdina, sibt żewġ kaxxi tal-kartun li fihom kien hemm numru ta' għadam imwaħħlin ma' pannelli tal-injam. U wara li bdejna nnaddfu l-għadam u l-injam bdew jinkixfu dawn il-tabelli żgħar u fuqhom jindika li kienu ta' Annetto Caruana kif ukoll ta' Andrew Leith Adams. Wara dan ix-xogħol kollu ta' tindif u restawr, kont ippubblikajt artiklu fil-Bullettin ta' Heritage Malta Tessere. Dan l-eżemplar, kif għadna fil-bidu huwa ta' iljunfant, huwa l-iżgħar fost it-tliet speċi ta' iljunfanti li kienu jgħixu fi żmien is-silġ fil-gżejjer tagħna. Paleoloxodon falconeri, li kien 90 ċentimetru għoli. Kontemporanji u aktar żmien wara insibu wkoll żewġ speċi oħra, Paleoloxodon imnajdriensis, imsemmi għal għas-sid tal-imnajdra, u Paleoloxodon maltensis. Huwa pjuttost diffiċli li wieħed jimmaġina l-iljufanti jiġġerrew fuq dawn il-gżejjer. Minbarra l-iljufanti kellna orsijiet, kellna l-ippopotami, kellna ċrief, il-pup, dibbijiet u ħlejjaq oħrajn. Timmaġinaw fit-toroq tagħna, fl-irħula, fl-ibliet, merħliet tal-infanti u ippopotami? Malta ta' dak iż-żmien hekk kienet, b'dawn il-ħlejjaq fuqha. U timmaġinaw ċinju jintimida l-infant? Fil-gżejjer tagħna kellna wkoll annimali li kibru, ġganti. Fost dawn insibu ċinju. Ċinju ta' daqs kbir li kien jintimida dawn l-iljunfanti ż-żgħar li kienu jgħixu fil-gżejjer tagħna. Dawn il-fdalijiet ifakruna wkoll f'dawk il-ħlejjaq kollha li tlifna. Ħlejjaq li matul iż-żmien ġew estinti. U l-estinzjoni għadha għaddejja llum il-ġurnata wkoll. Fil-gżejjer tagħna, Però kif ukoll madwar il-globu kollu, madwar id-dinja, numru ta' annimali qed jinqerdu. Minn barra din ukoll dawn il-fdalijiet ituna eżempju ċar ta' tibdil fil-klima. Id-dinja fi żmien il-Pleistoċeniku kienet għaddejja minn tibdil u taqlib kbir fil-klima u llum il-ġurnata erġajna għaddejjin minn dan it-taqlib. Però Dak it-taqlib ta' żmien is-silġ kien taqlib naturali, kien jieħu l-ħin tiegħu, illum il-ġurnata bl-interferenza tagħna l-bnedmin qegħdin naċċelleraw il-proċess fit-tibdil fil-klima. U li qed jiġri? Numru ta' annimali, numru ta' pjanti mhumiex ilaħħqu ma' dan it-tibdil u qegħdin jinqerdu. għad-detriment tal-flora u l-fawna, l-ekosistemi li nsibu madwarna, però aktar u aktar għalina bħala bnedmin.